kit an atye kwede, ci ki waka madit an atye ki ladit bwot Casimiro Ongom, en dok tye kaka eni ma nongo otugo kun mitte imedde ki pwonyo kaka kit ma ceng pi en timo-ni. Ladit bwot,
pwoc i komi. An apwoyo matek tutwal.
Apwoyo neno in.
Kare okato malac.
Tin.
Wan angeyo ni i kit mukato angec ca, kare bene obedo nok tutwal pien ni dye lok bene tye nongo ma pe wumako wiwu tutwal ki yung ka ma wun wutye iye. An bene ki yung bota ka eni bene onongo tye jami mukene ma nongo tye dwong mukanyo bene koma omiyo pe dong wamedo nongo kare me medde i kit me pwonyo kaka tye-ni kono watye ka neno lok me nywal ki dong cako nying. ma ladit bot ongom Casimiro me pa tongo, en aye obidorowa ki me titowa kit bedo ni gin cakke nining ki dong nongo wiye ma dodongone obikati ki iye ka kenyo. Ati Rwot, amito ajoli. Apwoyo matek.
Apwoyo. An apwoyo.
Apwoyo.
Apwoyo matek. Apwoyo. Ene no. Kakare. Apwoyo.
Atamo an apwoyo matek tutwal. Awinyo gin ma ikelo iwi meca. Dok amaro pien cwinya maro canal ma ka megi pien ekwedi jami mapol dok ekelo wang o madit ma guro acwili pi bor piny onongo watamo ni pol kare otyeno ducu nongo watye kacel weko pe iwiny awinya bene iromo miyo lapeny. An apwoyo matek twatwal ikelo lok ma pire tek twatwal i lobo Acholi kany macalo tekwaro ma ka megwa macalo Acholi an angeyo ni nyodo tye gin acel ma pire tek ma weko paco nya kaka nya ni a ki i kom nyodo doki Kuc ki mar bedo peke i paco ka inen ngat acel ki i kin laco ki dako tye ki peko ma nyodo nongo peke bedo twon lok madit i dog kaka bedo twon lok madit i dog cere ka ce inen peko tye bot dako keto keny ka inen peko bene tye bot laco dako pe bedo ka ce latin peke dong kele ka wacone ni. I Acholi ka inen nyodo tye ka ce awobi okelo dako pol kare wan wangeyo nongo ni nyako ka bino i paco kong cako ki poro, poro ma nyako poro-ni pe po ki tyen lok acel keken tye tyen lok mapol ma nyako bino ka mokone ki i paco kenyo awobi bene mito moko kit nyako pien wun wucako ki cen ma wucako ki cen-ni nongo peya wubino cok labolle nyako nongo oa ki i paco ma nongo pwonye ca mukene romo bedo pat awobi bene kamano. Cako kwo kacel mito kicako ki neno kit oweko i kin jami mapol ata ma awobi nyo nyako neno tutwalle ki tung bot nyako neno ka awobi obedo dano ma tiyo nyo dano ma nywal pien co pol kare pe iwaco gin laloo ento woc mon aye ma pe nywal kilwongogi ni laloo. Co macalo lubwoc ma gin pe nywal-li bwoc bene iye pol mukene in inongo ni abino ayeli ma i cawa mo miti bino manok inongo ni pe oda keka ci enongo ikweko en man ma nongo ki gudo aguda i pol acwiny waco ni ka nyodo obedo tye mego pe lwoko latin latin aco ma nongo gudo kome man me cone pe kome me cone keken cakke ki i pyere pyere in pe gudo cito wa i kome mukene pe gudo ka igudo kelo peko i kom latin wang ma otyeko nino adek. En ni weko koni bene wabiloko lok mukene iye. Ci gin ma kelo goro macalo bwoc dwong en gudo latin ki i polgi bilagi kine mukene nongo dong kinywale anywala ki goro eno.

Ka ki bote nongo laco mo otingo ma pire maber. Ee, moni tye i kin jami mukene mere ma timme. Ka kare dong oromo bidok iye matut. Aketo dong ka waco ni, lok me nyodo ka inen yako bino paco, ma dong obino woko i paco nongo lit. mego madit macalo dayo bino cok cawa ducu me ngiyo alokaloka mo keken ma bino nen i kom kiwodeni. Dok bene mego nyo dayo ma gungiyo alokaloka me yecu ma tye i kom kiwode wangoro kong won yecu-ni kikome. Cakke nongo myero obwot kare nyodo miya acel, nongo lanyera pe ngeyo tutwal me alokana kwo akowa ni oo nongo kiwaco ni ngo en me calo ki kuto en tye gin mo ni tula mo ni tye madongo ma nyuto mo ni ji ji ji nwo nge mukene obwot mo ni tula bene ngeyo ka ineno bino paco winyo woro ji ji

maro cwinye. Cwinye bedo calo cwalle i kom jami mukene calo ngom, calo ngom onginy dyere-ni nyo ngom tye gire ki ngom mukene. Dong ngwec ngom cako maro kwone naka cito bene bango.
Jirani wa mo yan aneno onongo en dok ngwec coron en maro.

Cwinyi piri ka nyako ma lwor giko lingo alinga ento nongo tye ki dic, ci omege gin tye ki diro me nino ki marama loko macalo bongwani. Ka ci inen twego ngeo ma nyako peya ongeo, nongo ci wode keto piny, in to nen calo gin ma kibedoni pe kiman.

lageng me dog gang dong omego cako kelone, ki bene kaka mukene ongo tye ni ka in iya cawa mukene ni itwero waco ni pe imul ki lee mo nyo nyel nyo lee dyang meno lageng me dog gang ma kwer me dog gang bene tye dong jami macalo kumeno kicako yubo latin anyaka enunu ma loko aloka mogo tye i kome ni wek Latin ma i ic odongo maber obedo maber paka wango obati. Dong omego cako bedo cokke ci wele kare ducu loyo wa kom twayao, loyo wa kom mego mego. Dako bene cako bedo cokke adane, waloyo ngo? Waloyo kom twayao. Pien en pe mol ki lapeny mogo tye ma en penyo woko ki dano-ni. Gin ma meno kit-ti dong mito ni kodi kiketi. Gin ma meno kit-ti ni ci mego nongo ngeyo ni gaa gang ducu. Dong latinwa Duvel kacel ki jo ma gin tye acel kene ka nenowa, myero giwac ni, Ka en dong tum, kare me nyodo dong odwani.

lok gubikato ni ngo? Ka inen jone guling woko, wit ki woko ka dong gibedo mapol, nyo luwot maber pien nyodo romo kwanyo wa kom nyen latin. Ineno wa, romo bedo ki lukat mapol nyo lok me wino gi ni, nyo lok me wino ki anga gi ni me gutye koni wa lok iye. Ci ada ka ineno luwot ka ci inen latin dong kok.

Lweny nyo otumo? Lweny otumo kadi woko kany ma onongo dano bedo agonya. I ada, lapeny me acel ma dong twero bino en aye, Angagi? Jo ma woko-ni gitwero penyo, Man angagi? Ci pol kare lagam, pol kare winyo ni wan onyo wun. Loko nga ma ipenyo?
Loko nga ma in ipenyo?
Ka ipenyo laco ki laco, ka inywalo ki laco, laco pe ape? Wan ki ee neno wek labolle tye ka manno ci wek ada maro kit ma onongo kijolo kwede ki nyom nyo ri paco labolwa macalo acoli eno. Dong mege ene ni pol kare gibedo cok tutwal ni cak ki cawa me nywal kit ma mego ginywal kwede oo wa i nino adek nyo i nino angwen ma gin aye gwoko latin gin aye yobo latin ni gingiyo kom latin mukwar. Cakke wa ki kit ma latin okatte kwede. Pien nyoyo matir, latin kato ki wiye dok atataro. Ka ineno okatte kit ma kodi wan omege wa iye-ni, kit ma latin okatte kwede en aye bene mukene kelo nying. Neno wa, ci gin cako neno kit ma latin okatte kwede. kare ma kilwoko kome cito lor nongo kingiyo kome woko woi pien lanyut mogo bene romo bedo i kom latin ma keno bene cako nying dong koni ka wacito woko ka inen dong kinyono latin o megi gibedo lukwer pi nino adek nyo nino angwen wek me atin pe gulwok latin ma koni keno goro i kom latin makato latin awobi.

Mano nying ma dong bino pire kene ma dano dong bedo agonya me ngo? Me cakone. Ento ka ce nen ma gin obino ki kit ma en obino kwede, macalo i kine latin kiromo nyolo ca okenne, ki neno cawa bene. Ka ce nen nyodere obedo i dye wor, iwinyo nying lutino mukene calo Awor nyo Awor, nyo kinywato cwiny wor. Ineno wa? Ka otyeno eni-ni iwinyo bene nying Acel onyo Otyeno Ka ki dyeceng iwinyo nying ni Oceng onyo Aceng Ineno wa inongo ginyuto nywalo i dyeceng amac Mano nongo bene nying ma bino lubo i cawa ma in ingo inywal iye Ki kare ma bene kinywali kwede Kare ma dano tye ka wok ki kwo ma yot onyo kwo me yomcwiny Ma i kine noni

Ki dong, ni mukene bene bino ka ce nen inywale nywale ni jok ki kit jami mukene ma mene kodi tye. Ma en ikine iwinyo nying ni Opiyo nyo Apiyo obino pien nongo ki nywalo wun aryo ki latin ma obino ki yo nge en aye ocen nyo acen obino nongo lok me rut.

Kare ni ka ngat adwogi ni kinywalo lutino oko angwen ki i wu dong bene bino onyo dong kiromo nywalo ki lacen i yayu mukene ki nge okello me awai ci manu nying mukene ma bino oko ma calo nying me jo ma nongo nene i komi lanyut mukene ma tye i komi calo ka nyig cingi gwoko nyo nyig tyeni obedo mapol winyo kelo nying ni Ojara nyo Lajara. Meno obedo nying ma Acholi gimiyo ka inen latin okati ka malo. Ki dong nying mukene bene ebino woko. Gin acel ma pire tek ma wiya pe omito ni owi kwede en aye latin ka bel nyo pene poto nyo opoto, pe bel ma opoto in ka ikwanyo ci ibayo ata, kigwoko ka mupore. Ka icaro kiketo ka mutwo i wang lak. bedo ki jo ma pwinyo kene. Bolle lapeny bedo tye ni ka ebolo ci ngo ma tye. Ni acel romo bolo latin loko ka ebolo romo weko latin bedo ngo lalak woto kany kuca kany kuca kany kuca mito jo ma gilobo wa.